Ya selamat pagi selamat lemai selamat tengah hari selamat malam eni barang maya kita ke ninga jerita tu. Au lama kitai nyenda betemu enda begulai neh sekumbang aku nyu udah sibuk gawa semua nyu betaun ninga ke channel kitai tu. Nyadi sekali tu kitai begulai bahu au ba cherita ke baru au ngarap kitai begulai belama meh udah tu nadai baka ke udah. Nyadi cerita kitai tu betajuk iya Ayas. Au bisi pemendar bisi kebenaran munyi ku orang. Aa nyadi iya ke ngarang cerita tu nama iya Sylvester aaa cerita tu ulih merindang semua. Ulih merindang bala kitai ke bisi begulai ba channel Kaysens Squad Horror. Alu deh terus ka aku tu bala peningau ngambi kitai nadai mayuh randau. Pia ke munyi iya. Lemai nya chukup sunyi bah rumah panjai nanga ngeranyi. Taja agi mayuh sida serumah bisi nembiak mit tang sida takut ka ragak nama hari belabuh silau. Lemai nya reti udah tembu nyumai semua pemakai dia iya lalu ngangau ke apai enggau indai iya makai. Apai, indai aram makai kitai. Pia ku munyi kangau reti ngagai apai enggau indai iya. Enda ga nunggu, enda ga nunggu lama laban ke perut udah lapar baik gawa sehari nya tadi ba umai. Au Endai ibuh mayuh ga ke nang kitai. Sida pen lalu belabuh makai. Tembu makai dia reti enggau indai iya ngadu ke perengka ke udah kena sida iya makai. Tembu pengawa indai iya dia tudah reti aja ke tinggal dida diri di dapur. Enda berasai dia iya ngasai diri baka ke bisi orang nengkila ke iya ari mua mepelua dapur sida. Nama tak asai ke bisi orang luar deh din? Pia ku tanya ti ditin. Tembu semua pengawa iya lalu mulai ke diri ke bilik besai sida. Dipeda iya tumu apai enggau indai iya udah ngalai ke diri. Meda baka nya Niti lalu mulai kediri ga ke sadau alai ke peninduk iya. Datai din ati iya berasai enda lantang ngening baka ke bisi orang nengkilak iya ba muam pelua dapur tadi. Enda nganti lama dia iya lalu ngalik kediri. Enda berasai matai iya pan lalu lelap ke iya. Dia iya ngasai kediri asai ke bemimpi. Dalam mimpi iya betemu enggau indai tuai pandak buk mua anak da peda iya dalam mimpi. Indai tuai nya lalu nyapa iya. Uchu enti bisi orang meratika nuan nya ke tanda nuan deka ninga ke dunya kita laban bisi penusah ke deka nyadi ba ruang bilik kita. Tang anang irau semua utai nya ulih dibalas. Pia ko jako orang nya dinga iya dalam mimpi. Empai sempat iya deka nyaut dia iya lalu tedani ari mimpi. Beterusu peluah iya ngenang mimpi iya nya. Taja pan malam nya chukup penyelap. Nama reti mimpi ku nya tadi? Ku iya. Padah kena ngagai apai enggau indai. Pia ku iya bejaku kediri malam nya. Malam majak jauh tang iya empai ulih dilelap ke iya mata iya laban ke udah tejangau ketegal iya dani laban mimpi nya tadi. Enda mung mukai dia iya asai ke bisi ninga orang ngangau ke iya ari luar muang pelua iya ba sadau. Uii! Pia ko munyi kangau re nya de dinga iya. Nyenguk iya ari mua empelua. Nya iya meda siko lelaki ke endang sigi di kelala iya. Nya meh ke Jarit orang ke selalu endau nundi iya. Ndai nama nuan jauh malam bekato agi ga ka nundi orang? Uji tetinduk neh udah jauh malam tu. Piak kuriti madah ke jarit. Anang piak meh sulu. Aku deka nguji ngayap nuan kiak tadai tang enda ulih niki. Chukup enggau penegut melegai alai nuan diau sulu. Piak ko jarit. Amat singin rita deka ngeludah mua jarit tang laban seduai ke bela jauh pangan diri maya nya. Nadai ati aku tu deka disulu ku nuan nya wai. Giga meh orang muan giga meh nuan orang bukai pia ku Timau riti lalu nutup mua empelua. Nyadi mua empelua kenu ku sida iya tu bala peninga engka nya jenila penyenguk nya pelaba aku. Iya baru iya ninga utai munyi nya iya aku ke aku tu. Pia ke sambung ai tetarik. Endang bisi maya nuan nulih aku. Pia aku saut jarit dalam ati. Enda berasai malam pan beganti siang. Tumu pagi nya riti angkat lalu bebelah di dapur. Tembu iya bebelah ba dapur iya lalu mai ganuk kena nyauk ai. Tang nyelai amat sehari nya tak baka ke nadai orang ba penai sida. Ngelama tu tumu sida iya serumah ke indau udah bebasau sebelah penai. Tang pagi nya semina riti aja ke dulu ngambai ai lalu bebasau pingai. Benung tudah ke bebasau ba jelatung penai sida iya, dia iya tekenyit ninga orang nyapa iya ari belakang. Nama nuan kediri wai? Uji aku baik nuan ngulu ke nuan ditu. Pia aku tanya orang ke didinga iya nya. Malik iya ke belakang, nya iya meda nya Jarit ke nanya iya. Nah ibuh aja meh wai. Uji ngereja ke pengawa ke manah ari nuan nundai aku belama. Pia aku timba reti. Anang mega nya meh wai sulu. Pia ku saut Jarit pia mega iya negu-negu tanan bau riti. Anang mega nya nuan ngaga aku, pia ku riti. Pia atas metap kuyau iya ditampau riti. Riti maya nya angkat lalu mai perengka iya mulai kediri empu ke rumah panjai. Apo? Tampau ri ku neh. Ila asai ri? pia ku Jarit bejaku kediri dalam ati enggau ati ke pedis pengudah ditampau riti. Nyadi jarit tu sigi orang rumah panjai nya empu. Jarit meh anak tuai tuai rumah sida iya ba nanga ngeranjai dia. Tang meh ulah iya tu enda nentu manah Nya bala peninga. Nyadi renggat ke satu tu delengka ke aku ditu dulu au bala peninga. Anang irau dalam seminggu bisi tiga kali aku mansut ke sambung-sambung tampung renggat-renggat cerita baru kitai tu bala peninga. Terima kasih ngagai iya kita ke udah ninga. Anang lupa subscribe au. Aa subscribe. Anang enda nekan luching share. Komen kitai au laban kitai terebahu begulai baru aaa komen ke dia meh aku malas komen kita siti siti. Nyadi nadai kita bukai pelaba ku aaa mupok dulu aku selamat pagi selamat malam semua.